aruu waa komatuu alaa dhaluu hijaawuu tanaa dalagaa isaa tayaafii olka'ee hojjatuu waan hin dandeenyeef abaaruu qaba. isaa bu'attu gurgurataa jeedhe bar miskiina bar milla irraa bahee an kafre hin jennee bar laala gajallootti waan kana shahaadallee hin moromnee bar rabbillee hin moromnee beek hin moromne namtichi kun maal ta'e yabiicu diinahu Amantiidha bu'aa duniya gurgurate. Namni obboleessa ufii gurguraa jiru hin jiruu? Komeshiina wayii waa kafaltii wayii argatuuf miskiina obboleessa isaa Al-muslimu akhul muslim laa yakhzuluhu wal xiqqeessuu wal kennuu Wal kennuun, dabarsanii wal kennuun, nama nagayaa miskiina tokko dabarsitee kijibaan ammas bar odoo dakki yakka illee qabaatee waan tokko beeku miskiina nagayaan taa'u kara maleetti dabarsitee kennuun maal barbaadaaf yabiicu diinahu bicaradi amaanaa gurgurtee safuu kabajaa ummata kee keessa qabdu gurgurtee obboleessa kee gara birootti yogga laatu

Akka galtan amma isin shakkii ni qabdanii? Amma akka ana amma maali godhaan isin sossoba? Ani lammiitti illee kijibuu hin fedhu, lammii sossobu illee hin fedhu. Yoo dhugaa Rabbii ta'a. Afaan diplomaasii yoo ta'e namni narra beeku hin jiru. Afaan mi'aawanii amma nama kana gammachiisee galuu alla takkuman dhawa. Laakiin hin fedhu kas maal maanaa qaba kijibni maal maanaa qaba kijibni maal faayidaa qaba? Maaliifin isin hin kijibu? ni galtan jaalattanii gooftaa dhufa si jaalannee jecha gaafa abbaa lafaa gaangee yaabbatee deema abbaan lafaa hoggaa bakka gabareen qotee bulaa bira dhaqe gooftaa dhufa keessan jaalannee jedhan gaa ummanni jaalattee jaalatuu baatuu bagiddi na hojii amma isin eegalee amma isin jaalattanii galtanii ni galtan. Hawwaan isiniif dhaamu bakka guyyaa asirraa galtan yoo rabbi fedhe keessa qubattan magaalaa mii baadi magaalaa xiqqoo biyya teenya keessa jiru haa ta'u Adaama fi Finfinnee ta'uun dirqamaa mii dirqamaa mii kun kun gowwummaadha magaaluma takka ta biyya tee jirtu ta har'a wanni ati qabdu kun waa sii godhuu danda'u Jidda kana amata 26 dura gaafa Ammaar kiyya jiddumattu barattoota biyya Madiinaa jiru asi simattanii gaafa san qilleensarraan isin galatoomfadhe har'a immoo isin dura dhaabbadheetiin galatoomaa isin jechuu barbaada. Ijoolleen sun waan tiyya taateefiimi. Ani ijoollee tiyyaa mi an ijoollee nan qabu. Atii yaami maqaatu kiyya malee ijoolleen tun ummataati sii galee amma takkaan ilmollee lakkaawwadhee hin beeku ani odoon hin fuudhiniin ilmaan namaa guddisaa ture odoon hin fuuniniin nama shantama moo jahatama fuuse ka ufiifuu hin fuudhiniin guddifachaa hawaasaati ilma hawaasaati ilmaan kiyya jechuun ilmaan ummata keenyaa hundi ilmaan kiyya waan ijoolleen sun tiyya taatefiimi Barattoota hegere biyya tanaaf tahu, hegere bakka ulamaa'ii tanaa bu'u akka nama gudda simattanii barattoota san gammachiisuuf ammallee irra deebi'ee maqaa hawaasa keenyatiin galatoomaa isin jechuu barbaada. Ilmi keessan hadaraa ilma waamichaa qofa akka hin taane isinii dhaama. Ilma suma qofaan yaaman. Ilma guyyaa ummata lakkaawan hizbi qoxoraa fi guyyaa af daftara afooshatii fi daftara hizbi qoxoraa qofarra katabamu rabbi sin taasisin. Ilmoon ta biyyaati. Namni waa beeku obboloon cen abbuma isaanitiin yaaman malee eessa jiran amma? Ta eenyuti isaan amma? Ta baatiti? Ta ummataati. Ilmoo akkanaa tolcha. Isinii ulaamaa'ii as isin finne. Ulamaa'ii as dhufe, Sheek Jaabir irraa kaase, Sheek Shariif irraa kaase, Sheek Muhiyaddiin, hundi sheekkonni as taa'u kun. Asi qaraatan moo isin dura biyya qaraatan? Maal jettan Sheek Jaabir? Dilli ulamaa'ii ka Jidda ture, ka Riyaad ture, ka Makkatti gariin isaa fuula Rabbii deeme sun, Ulamaa'ii Itoophiyaan qopheessitee biyyaa ergite moo haa asitti qophaawe? Maal jettan jaran? Haa achi qophaawe. Keenya gaa ha qopheessine isinitti ergine isin waan qopheessitanii nuu galchitan eegaa jirra nuti. Katabaa dhaamsaa beeki. Waan dhaamaa jiraa beeki. Miskiina wallaahi. Amin Ibroo qofaa mii beeki. Afaan hawaasatinii si haasawaa jiraa beeki. Waan hawaasni sirraa eegu. Aalima biyya sanitti bare duniyaaf ergine asitti. Shee Muhammad Amiin Karroo, Rabbi rahmata haa godhuuf. Shee Muhammad Walloo, Rabbi rahmata haa godhuuf. Ka birootis Doktorran warra fuula Rabbii deeme, jannata Rabbi isaanii haa kennu. Itoophiyaan achi barsiiftee duniyaa kennitee bar. Moo akkami? Niin dogoggoree? Barsiiftee duniyaa kennitee bar. Isin ammoo ilmaan asitti hortanii jirtanii waan isin nuu kafaltan mee harkumallee yoo nuu kafaltan ka jennu katabaa dubbii fi moluun maal nuu galchuu teessaniin eegaa jiraan ammallee hijraa lamaanii eegaltan rakkoo rakkoon hin wal'aaninaa. Hijraa lamaanii biyya tana keessa baqa turtanii baqa lamaanii amma biyya misratti eegaltan keeniyatti eegaltan baqa lamaanii achirraa ganaa ammas biyya faranjii deemuu ee miskiina wallaah maalumaan rabbi biyya isinitti ajeeysee ala isinitti urgeeyse akkam godhuu deemtan mee maatii tana maatii amma misratti feetan tuun ta Keeniyatti fe'amaa jirtu tun asirra amma rakkoo wal'aanuu jedhamaa kun? Maal jettan? Rakkoo rakkoon ni wal'anani? Godaansa godaansaan wal'aanuun ni ta'a? Baqa baqaan wal'aanani? Mee qajello mizana godha an afaanumaan wan ja'a isin komachuufi mi an? Akkam nuf fakkaata jechuuf bakka kana hunda dhaqeetin arge hawaasa dachitti haarawa ijoollee suudiun ok Keeniyatti arge naman an beeku boo maali jennaan Bar akkana hiree eegganna. Qoy hireen teenya nuti maaf ijji teenyatti nuu hin taane hoo? Maali hireen godaanan malee hin taane tun? Qooda Rabbiiti moo qooda namaati? Ee miskiina wallaahi. Qooda Rabbiiti moo qooda namaati hin jee haa godaantu malee hin arganne. As keessatti namni kara bahaa gore, namni kara dhihaa gore, Xiqqeenya ummanni lakkoofsi isaa xiqqaa ta'ullee beekee, biyyi inni itti baqatelleen biyya Muslima, Islaamni hin jirre ta'uu beekee, mudhii isaa hidhatee war shahaaduma ilmaan kiyya afaanitti eegaa je'ee wareegama kafalee Rabbiin gargaareef. Nuti warri keenya ka baha gore immoo qaraatii, sudeessi, qaraatii shureymii qaraatii qurra'aa san ta ufii seete darasaan darreen jeshi ama sharaf horii ta ufii seeti jete bar sheeka keenya tokko je darasaan qalbii hin qabne je horii warra qaariyaa isaanii kana ka ufii seeti jete Hedduminni masgiidaa, heddumminni markazaa yoo ilmoon tiyya keessa jiraattee achitti waan haffaziin maal naa godhaan akka nama tokkotti? Heddumminni masgiidaa yoo ijoolleen tiyya tarbiyaa keessatti naan fudhatiin heddumminni, baay'inni masgiidaa kun akka nama tokkotti an maal naa godha? Maal jettan? Maaliin irraa argadha? Ni dagamne. Azaana bakka hundaa bahu kun maatii nu dagamsiisa. Ilmaan irra dalaguu nu dagachiise. Silaa har'a ijoollee Obbo Leencollee tahee, Suudaanillee tahee, Suuriyallee tahee, biyyuma Arabaa ta wajjiin hariiroo qabnu, har'a ijoolleen bakka sanii hin maltu silaa ijoollee eenyuti? Maal jettan? Ijoollee teessani. Maaliif? Afaan Arabaa beeytu. Diplomaasii Itoophiyaa ni taati moo hin taatu ijoolleen sun? Maaliif shakkuma jirtanii ammallee? Ni taati. Qopheessinee ilma Sheekh Yuusuf, Sheekh Yuusuf Idiriis ani Kanaadaa gaafan dhaqe bakka takkatti naanno kutaa takka. isaa megirishiina keessa hojjatutti dhufe yoo ilma ishee dhisu hadaraa yeroon hin dabarre irra cichaa ture ijoollee barsiisa silaa gandi kun kudha lamaa ol isiniin barsiisu itti wareegama takkaa biyya deebisa takkaa biyya biroo itti wareegama ijoolleen haa baratu Afaan goggogaa akkanumatti enyee odoo niyuu hin qophaawin jirraa goggoyduu an ganda keenyan moromaa ture jirtuu jirraa a'aa ani jirraa goggoyduu hin qeebalu hin jeen jirraa jiituu malee Ee miskiina jirraa goggoyduun ta usaniituma ciqilfatanii buna dhugaa jirraa jaan tun jirraa goggoyduudha tuni jiruumi jireenya janiin tana miskiina wallahi jiruumi tun jirraan jiituun Bakka barnoota tii guyyaa mul'anne bakka hujii tii guyyaa mul'anne bakka diblomaasii kanaayis guyyaa mul'anne bakka aangoo saniis guyyaa mul'anne bakka salaata tiis mul'anne bakka salawaata tiis mul'anne. Kana waggaraa fi afaan guuttannee jirra guyyaan jennu guyyaa sani dha. Amma tun ta areera ufii qabuu ti jenna. Waan hin qophaawin Taanii nama komatuun ni ta'a? Maal jettan? Hujiin dura moo hujiif qophaa'uun dura? Bar isinillee ishee gootu miidha. Mee ija isinirraa qabadheetiin bakka dargaggeessi dargaggeessi numa jiraa mi'aas keessa? Mee isinirraa ija ichi qab. Sheek Kamaal, Kamaal Iisaa kun haa Jidda ture, Sheek Kamaal guyyaa dura. Hujii harkaa ni beeytanii? Laa jenneen jeen. Waan akka garaa jallee ni beeytanii? Waan ogummaa wayii? Laa jenneen. Waan akkanaa ni beeytanii? Laa jenneen jeen. Yaa jama'aa! Ayya shughulin tudawwiruun? nuun jee jee namtichi. Duuba hujii akkam barbaaddan? jee jeen. Hojii dura moo hojii qophaa'uu dura? Maal jettan? Warra Keeniyaatiin akka hin jedhamne. Yoo waan biroo dhabdan language afaan English barreessaa jedhanii badala zero irraa. Hiyyeessi iyyuu kan beeku. Akka kiyya akka hin taane. Ani bar biyya faranjii keessa deema kanin no, yes illee hin beeku. Ammoo ilmoon tiyya akka akkas taatu hin fedhuu beeke ani. Gowwaami ani. Hangan ani itti miidhame anaatu beeka. Akkanuma akkanaa miti. Mee ijoollee tam qopheessaa jirra? Du'aata kam qopheessuu jirra nuti? Hegereef, amma 20 dhufuuf, 30 dhufuuf, mee ijoollee nuti qopheessinu. Akka abbaatii beekan isinitti haasa'uu jirra. Isin isin hin komachuudhaa miti. Nin alaan ala malee isin komachuun seenaadha. Mee mee of keessa deebi'aa ilaalaa. Jolle tama ummataa kennine jara saniin akkin jen bo yeroon fixina yoo rabbi qaraatillee isini cufe afaan English qaraacha language bakki nama qaraachisan hin jiru biyya sani hogga dheyxee haarawatti afaan hin barattu afaan ni beyta hujii seenuu hin mala yoon kaan ama tokko lama teysee afaan barta ta, afaan baradhaa jeen dhiyoo tana wasiyyaa itti godhadhe baatii takka dura gaafan dhabe. Silaa arra nuti huffaaza hedduu qurraa'a yoo waan birolee dhabne qurraa'a baay'ee silaa isinirraa eeggannaa beek. Shee Muha, Muhammad Al-Aruusi inni beeytanii mii? Hangam nu fayyade namni sun. Maal jettan? Yeroo biyyi teenya rakkoo gubbaa geete, Nabiin bar Sallallaahu aleyhi wa sallam Hassaaniin narraa deebisi jeeni bar. Koottu Hassaan narraa deebisi jeeni bar. Yeroo biyyi teenya nama loqoda san beekee isirraa deebisu yeroo dhabde, eenyu eenyutu furmaata ta'ee as bahee? Ka waan nuun ja'anuu jalaa nuu hime eenyu faana? Isaa fi ijoollee isa fakkaattu. Dhala faayidaa dharraa inni darajaa paarlamaa biyyaa san keessa jira galallee afaan san afaanuma biyyaa san wallaaluu malee rakkoon isaa bakki inni hin dhayne hin jiru beeka. Guyyaa qaba namni. Carraa bareeda jira ijoolleen as jirtu afaan arabaa beeyti afaan oromoo beeyti barnoota irra cichaa afata kana uf jalaa fuudhaa gurguraa yoo waa dhabdan Nin alaa dhaalan fakkaadha malee wayin dhaamu jira beek seenan haasawu jira beek yoo arra qaceelloo isinii galullee baate guyyaa tokko seenaa taya. Waan biroo dhabdu afata kana fuudhii of jalaa gurgurii mucaa kee akka qara'ee fiixa bahu taasisi. Itti du'i. Itti cichi. Hin jiru bilaash. Wanni bilaashiin namaa dhufu. Miskiinummaa qofa jaalli. Wanni taa'anii argatan miskiinummaa qofa. Oduma sijaajarra teessuu salaamtallee siin hin jettu dhuftee si qabatti duuba. Miskiina wallaah. Khatami kana. Waa argatuuf affeelamanii bilchaatuu qabda. Jala du'uu qabda. Joollota. carraa barnootaa asii dhabe isin mee guyyaa rabbi galtan guyyuma rabbi isin galche dhuftani joollee tana gara afaan arabaa joollee baratte ta leenjifamte tana biyyuma teenyatti ergaa qaraatii isii haa xumurtu boru immoo biyyootan an lakkaawe san hunda keessa jirti yoo rabbi jedhe. Maal jetan maalii araa kun tu'riduuna anhaa jee abii hureyraan gaaf tokko hadiisa yoggaa hime maal taatan maaliif mataa lafa kekkeeysani waan isiniin juu kun amma waan hin taane waan hin fakkaanneen hasoo jira ta dabarte dhiisi ani isin sheeneysuu hin barbaadu hin sheenawii waan dabre Aannan jige hanga hafe ol qaba jedha hanga dhaqqaban. Hanga hafe irratti haa dalaynu, barnootaa ala, beekkomsaa ala, Itoophiyaa san keessa teenyee akkanumatti hawaasa tokko ka komii malee waa takka hin qabne, namni humna dhabe wayi komataa beeka. Namni hoggaa akka fedhu ufirraa dhabe waa abaaruu, waa komatuu, alaan aluu, hijaa'uu tanaa dalagaa isaa tayaaf. Ol ka'ee hojjatuu waan hin dandeenyeef abaaruu qaba.